Барча мактауларыбыз, рәхмәтләребез, шөкерләребез безне юктан бар кылып, ошбу дөньяга күркәм кыяфәтле, күркәм затлардан ия булып, инде йөрәкләребезгә иман нурын бүләк итүче, үзенең рәхимлеге белән җәннәткә кертүче, үзебезнең гөнаһларыбыз аркасында җәзага тартучы бердәнбер гыйбадәткә лаек булган зат Аллаһ Субхана ва Тәгаләгә ирешсә иде.

Мин шәһит итәмен, Аллаһ Тәгалә бар, Аллаһ Тәгалә бер һәм Аллаһ Тәгаләдән башка илаһи зат юк, һәм шәһит итәмен, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә иңдергән һәммә сүз, һәммә нокта, пәйгамбәребез Мухәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзеннән бер сүз дә өстәмичә һәм бер сүзне дә киметмичә адәм балаларына ирештерде. Һәм бу ирештерү кыямәт көненә хәтле буларак хак дин, ислам дине, Аллаһ Тәгалә дине булып мәгълүм булачак.

Керә Госман, радиаллаһу анһу. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бу Госман, радиаллаһу анһу. Инде фетнәдән соң ул җәннәт әһеле булыр ди. Бүген иншаллаһ тәгалә сөйләшербез олуг сахабәләрнең берсе. Һәр вакытта олуг кешеләрнең зур олуг сахабәләрнең Беренче рәтендә, беренче сүзендә, беренче гамәлләрендә булучы олуг сәхабәләр турында сөйләшербез. Инде Усман радиаллаһу анху үзенең сату алу эшендә, ягъни торговляда бик алдынгы урынны алып тора. Һәм нинди генә җирдә булмасын, нинди генә эштә булмасын, ул сату алуда зур уңышлар. Һәм шул вакытта зур олуг садака белән дә аерылыш булып торучы була. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламнан китерелә. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллам әйтә, Дөреслектә мин Османнан оялам.

Менә шушы хәлиф булганда, инде кеше нинди генә изге булмасын, түрә булгачтан соң, ягъни власть булганнан соң, аның белән киңәш, аның белән, э, ягъни когда с ним, когда он был во власти, когда он был халифом, были люди, которые не соглашались с ним.

әйтергә. Аллаһ белән һәм минем арамда булган ун әйберне мин сезгә әйтмәс идем. Я бы 10 вещей не сказал, что между мной и Аллахом, между мной и Аллахом, если бы вы не вынудили меня. Ул әйтә, беренчесе, мин ди, дүртенче кеше ди, кем ислам динен кабул итте. Мин дүртенче кеше кем ислам динен кабул итте. Мин бер кашанда ялганламадым.

Качан колны азат итмәдем? Не было ни одной пятницы, чтобы я не освободил одного раба. Кайбер хакта шуны әйткәннән соң кайбер кешеләр әйтәләр, шуның хәтле күп аның колы булдымы дисең ди. Не? Аны ул кунак ул үзенең колларын э, сразу җибәрде. Ә һәр җомга барадыр иде базарда, бер колны сатып аладыр иде, азат итәдер иде. Ул әйтте, бишенчесе, мин бер кашын да зина кылмадым. Никогда не прелюбодействовал до ислама и после ислама. Бер кашын да булмады. Хәтта ул ислам диненә инде олы яшендә булган да вакытта килә. Дүртенче булып. Шулай ул әйтә, мин дә шундый кешеләрдән дә кем дә

Күп булдылар, ун генә булмадылар. Ләкин бер хәдистә пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям ун сәхабәне бер-бер атлы саный. Бу аерым алынган сәхабәләр җәннәткә кертелгән исән вакытында билгеләнгән. Шуңа күрә ул әйтә, мин ди шуларның уннан бересе ди. Һәм ди, мин беренче кеше кем Коръәнне үз кулы белән язды.

Ягъни пәйгамбәрбез Мухаммад салләллаһу алейһи ва сәлләм бу ике кешенең киләчәге турында белде, что алар шәһид булып бу дөньядан китәчәкләр. Что алар ислам дине өчен, өммәт өчен кан, ягъни түгелеп үлеп китәчәкләр. Бер вакытта пәйгамбәрбез Мухаммад салләллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, дөреслектә ди,

Мин дә сорадым, ди, Аллаһ Субхана ва Тәгаләдән, ди, өммәтне, ди, менә бу чумадан, менә бу шундый авырудан харап итмәскә, ди. Чтобы өммәт шушы авыруга нитмәште, бетмәс, ди. Мин дә сорадым, ди, менә бу өммәтне, ди, тышкы душман җиңмәсен, ди, бетермәсен, ди. Ягъни, внешний враг, чтобы җиңмәде. Чтобы внешний враг

Менә шуңа күрә дә кайчан Усман радиаллаһу анху халиф булганнан соң фетнә тарала. Гражданский войнага хәтле күтәрелмәкче була мусульман илендә беренче тапкыр. Хәзер шунда Усман радиаллаһу анхуны үзенең өендә булганда, үзенең Куранын укып утырганда, өйле гаиләсе булган вакытында шул ук мусульманнар кереп вафат итәләр. Һәм ул шаһит үлеме белән китә. Менә шушы заманнан бирле инде өммәт эчендә фетнә бар. Бүгенге көнгә хәтле без бер-беребез белән әрләшеп, бер-беребез белән шушындый тартыш бара. Шуңа күрә дә бүгенге көндә Фалестина җирләрендә Башка төрле җирләрдә тынычсызлык. Бу аңлатмый, что безнең тышкы дошманнарыбыз көчле, что наши внешние враги очень сильные, а что мы слабые. Нет. Әгәр дә арыслан үзен тышкан икән, тота икән, арыслан үзен тышкан итеп тота икән, димәк инде ул Курка, тора алмый. Димәк, ул арыслан була алмый. Ләкин аңарда арыслан йөрәге хаман да. Ул хаман да арыслан булып кала. Шуңа күрә дә, хөрмәтле җәмәгать, менә киләсе Рамазан айлары иншаллаһ килеп җитә. Безгә күбрәк укырга кирәк, белергә кирәк үзебезнең олуг шәхесләребез, Госман радиаллаһу ганһу, Абу Бакр, Гомар ибн Хаттаб радиаллаһу ганһу. Менә аларның тормыш юлларын карарга кирәк. Аларның сыйфатлары турында өйрәнергә кирәк. Һәм дә инде эчке дошманнарны үзебездән бетерә кирәк, чыгарырга кирәк. Аларның тормышында карап, аларның үрнәкләрендә.